Ora mai anō rā tātou. Kātahi te, kātahi te huarahi whakamataku ko tēnei, e kia whai atu aku kōrero i tērā o taku rangatira i tū mai nei i mua i a au. Tīmoti, me pēhea rā, hoi anō ka hoki tonu ngā mahara, ā, ki ngā tau o mua. Ā, i a tātou katoa e aki nei, e aki nei kia ora tonu to tātou reo. Nō reira, ngā mihi matakuikui ki a koe taku tungā nei. Ā, hoi anō, ko Rāhera Shortland taku ingoa, ko Ngāi Te Wake rāua ko Ngāti Hao ōku hapū. Ko Ngāpuhi nui tonu tōku iwi. He manu tea he pouako ahau nō Te Ātaarangi. I tīmata taku hīkoi ki te whakarauora i te reo Māori i te tau 1975, i raro i te maru o Maxine Tamahori. Ka puta au hei kaiwhakaako ki te kura tuarua o Pukekohe. mai i reira ki Auckland Girls Grammar hei upoko mō te wāhanga Māori o taua kura. I reira, i raro i te kaupapa o Te Ataarangi, ka hua ake i ahau te kaupapa rumaki reo Māori tuatahi ki ngā kura auraki o te motu.

taku reo rangatira. He kākano hoki i ruia mai i Rangiātea. Koinā te mātāpono whakairinga i te kaupapa o Te Ātaarangi mō ēnei 40 tau kua hipa. I mokoia e ngā manu kura o Te Ātaarangi e Kāterina Te Heikōkō Mataira rāua ko Ngoingoi Pēwhairangi, ki ngā whatumanawa me ngā hinengaro o mātou katoa i toko ake ki te tūtaki i te wero ki te whakarauora i tō tātou reo. He rua ngā kaupapa i maea ake i te wā kotahi. Ko te Kohanga Reo hei whāngai i ā tātou tamariki, mokopuna ka whānau mai ana tae noa ki te wehenga atu ki te kura. Ko tā Te Ātaarangi te whakatō i te reo ki roto i ngā mātua, te hunga kīhai i whiwhi, kīhai hoki i tupu taketake ake i roto i taua reo. Kotahi tonu te herenga i waenga i a rāua, He aro nui kia toro ake rāua, rāua tahi, mā roto mai i te whānau, i te hāpori, i ngā hapū me te iwi Māori whānui tonu. Mau, mai taua wā, ko tā Te Ātaarangi, he hanga i tana kaupapa, mā runga i te pupuri ki ēnei tikanga e toru, hei taki haere i ngā mahi o wana kaiwhakaako, koia nei, titiro, whakarongo, kōrero mai. Āpiti atu ki tērā, ko te tohe a Te Ātaarangi, me hanga kē te reo ki roto i te tangata, kaua kē mā te ako ā-pukapuka anake. Tuatahi ka tīmata ana ki te kupu kotahi, ka tāpirihia atu he kupu hou, kia hua ake he rerenga, he rārangi kupu, nā wai rā, mai aua kupu hou, ka oti he rerenga kōrero. I tana whiti tuatahi, e whitu noa iho, e whitu noa iho ngā kupu ka takoto, Engari, neke atu i te 20 ngā rerenga kōrero ka oti i aua kupu ruarua nei. Ka takoto i reira te papa hei hanganga i te tuara o te reo, hei pīkau i ngā manako o te tauira eke noa tana hīkoi roa ki te ao. Tuarua, e kore koe e metia kia whakamahi kupu, horekau anō kia āta akona ki a koe. Koia a Te Ātaarangi i tupu ake ai i roto i te whakapono, mehemea ko te whiwhi te hunga e whai ana i tēnei ara ki te reo Māori, me haumaru tana uru mai, tana noho me tana ako i tēnei taonga tuku iho ki te matū rawa o tōna whatumanawa. Tuatoru mai, ka horahia e Kāterina hei papa ako i Te Ātaarangi, ko ngā rākau tae muramura tekau nei. He tikanga nā tētahi mātanga reo nō tāwāhi nā Caleb Cattaneo i waihanga, ka tapaia e ia ko Te Ara Wahangū. Ka hoki ake anō ahau ki aua rākau a muri ake nei. engari ki te hora ngā rākau ki runga i te tēpu, kua noho here te kaiako me te tauira ki ngā ture ako e rima a Te Ātaarangi e mau ana ki tēnei waiata.

Mo ake tonu e. Ko te, ko tā te kaitāra i te rākau, he toki, he whao. Ko tā te kairaranga, kākahu, he muka, he hurumanu. Ko tā Te Ātaarangi, ko tana reo me ana rākau, hei arataki i a ia i roto i ana mahi whakaako. He mōhio nōna ki te whakatakoto i ngā rākau, e mārama ai te kite mai a te tauira. Kua mārama ki a ia tana reo. Ka tīmata i reira tana whakanikoniko te whare nohonga o te reo ki roto i taua tauira. Pērā anō i ngā tohunga whakaniko rākau, muka me te waiata, ko te mea ka hua mai te tauira e mau ana ki Te Ātaarangi, he mea mīharo rawa ki te kai rui i te kākano o te reo, ina ka puāwai ana, ka hua. He ai ki tā taku hoa rangatira a Te Waihoroi. Mehemea te pēpi i mōhio ki ngā kupu katoa e hiahiatia ana e ia, hei kawai ana whakaaro kua kore kē ia e noho wahangū mō te tau tuatahi, whakarongo kau ai ki ngā hāngurunguru o te ao. Ka pau ana te tau, e ngunguru noa ana, kātahi ka oti i a ia tana kupu tuatahi. Ka mau ake he kupu hou, nā wai rā, mutu rawa ake, kua mōhio ia ki te whakaputa i ōna hiahia, ki te hunga kua roa nei e kūkū, e kākā mai ana i mua i a ia. Koia hoki tā Te Ātaarangi ki ana tauira. Ina āta whai mai koe, ā tōna wā, ka maea ake te reo i roto mai i a koe. Koinā te taketakenga ake o te reo i mōhiotia nei e te rahi o tōku whakatupuranga. Ināianei ka tahuri ake au ki te whānau whānui o Te Ātaarangi e hora nei i te motu, tae atu hoki ki te Pāpaka Nui ā Māui. Puta noa e hōrapa ana ngā peka o Te Ātaarangi, Ōna hia rau pouako e kawe ana i te kaupapa, i runga i te aroha noa ki te reo, ia pō, ia rā, ia wiki, puta noa i te tau, he kura tā Te Ātaarangi kei te haere i tētahi wāhi, i tētahi kāinga, wāhi mahi, hāpori, whānau anō hoki mō ēnei whā tekau tau. Koirā tonu te āhuatanga mō te nuinga o te iwi e kawe ana i ngā mahi mō te reo o te paenga. Kāhore i tua atu, kāhore i tua mai. Ka toko ake ko Te Mātāwai. Ka aro ētahi ki te tono āwhina hei hāpai i ngā mahi me ngā kura i roto i ō rātou hāpori me ngā kaupapa pērā i te kohanga reo, hei tikanga whakapakari i ngā reo o ngā mātua me ngā kāinga e hokihoki atu nei ā tātou mokopuna. Ko au hoki tētahi kei te whai taua ara. I Te Tai Tokerau, kei te whakaara au i te tuangahuru ā-Rāhiri. He kaupapa torotoronga i Te Ātaarangi i runga i taku manako ki te ako kia tuangahuru kaiako ia tau, kia tahuri ia kaiako ki te ako i te tuangahu ngahuru tauira, kia kotahi rau ai ēnā ka tīmata i te hīkoi roa ki te tūtaki i tōna reo. Ina kitea e ia pouako kotahi atu nei tauira hei kaipīkau i te kaupapa, he rautaki tēnei hei whakakī tonu i te puna waiora o tō rātou reo, hei inumanga mō ngā pia āpōpō. Koina pea tētahi o ngā whiwhinga mai Te Ātaarangi. He rite tonu te kaupapa ako kaiako me te ako tauira. Hei tīmata kōpani māku i ēnei kōrero, me tahuri ake au ki Te Rūnanga o Te Ātaarangi, e waha nei i te kaupapa ki te ao. I mahi nui a Te Heikōkō ki te whakatū i te rūnanga hei toka piringa mō te whānau whānui o Te Ātaarangi, hei kanohi kitea hoki i te ao. He poari kaitiaki, he tumu whakarae, he kaimahi ake wā te rūnanga hei tuitui ngā rohe me ngā peka o Te Ātaarangi, hei kaitūtaki i ngā tini āhuatanga whakarauora i te reo, ā-tari kāwanatanga, tikanga ā-iwi rānei. E noho ana hoki Te Ātaarangi ki runga i ngā paepae motuhake o Te Mātāwai, hei kaitiaki i ngā kaupapa ā-iwi, ā-hāpori, i raro i te maru o Te Mātāwai. Ko Te Rūnā o Te Ātaarangi te kaiwhakahuihui i tōna rahi Ia tau, ki te aromātai i te aro hīkoi o tana kaupapa. Kāti, me whakaoti ake aku kōrero i te rā nei, i roto i aku mihi ki ngā taonga e rua a Te Ātaarangi e mau nei i tōna ihi me tōna mauri ora. Ko te tuatahi, o te waka huia e kawe nei i te ingoa o te kuia rā o Te Kumeroa Ngoingoi Pēwhairangi, te pou whirinaki o Kāterina Te Heikōkō Mataira mai i te orokohanganga o te kaupapa. He taonga tēnei e kawe tonu nei i te mana o aua manukura, ahakoa ko ngaro nei rāua i te tirohanga kanohi. Ko te mea mutunga hei mihi nā, he mihi nāku ki a mātou i tohia nei e te hei kōkō, hei manutea mō te kaupapa i muri i a ia. Nōku te hōnore e te noho ora tonu me te tokotoru o mātou, i a Teri Poi Higgins, i a Liz Hunkin, me Ngane, me Nganehu Turner. E kui mā, tēnei au tō koutou hoa piripono. E mihi atu nei mō tēnei hōnore i tukua mai ki ahau hei mata hononga mō tā tātou kaupapa whakahirahira e toha tonu nei kia ora te reo, kia ora tonu te kākano i ruia mai i Rangiātea.